Sinjuri, merħba dan huwa shooter u jekk taraw xi interessanti dejjem ibatulna fuq dan l-email. Awdot!
Neniza! X'set ninza?
Set ninza?

Ħa nagħmel daqqa xejn ta' viżita għal għajnejja. Naħseb għandek bżonn. Eh, eh. Ġibt applikazzjoni biex illum immur iċ-ċentru u jinvistaw li għajnejja. U l-applikazzjoni ġibta miċ-ċentru fejn immur sess? Ċentru fejn immur sess. Umbat għamlu li viżita jekk għandi bżonn riċetta n-nuċċali għamlu Ħa jiċċekkjaw l-press zone ta' għajnejja u għandi kun ma naf kif jiħdulek l-itrat minn wara tal-għajn biex jaraw hemm xi ħsara Mux invaziva ċertawni. Mux bħal meta għamilt l-istrument minn wara. Dak daħħalu.
Ejwa, ora, mux istax, edin live tajjeb. Ħatmur. Ammu, sorry ta' telli.
Mur, ma le, ma ġara xej. Jgħad fuq il-television, mari. Mur bil-kwit.
Sinjuri, għamlu bħalu kol, jekk għankom zon vista tal-għajnejn, eh, kol ma tilu tamlu, morru fi ċentru tal-anzjanità attiva ta'kom, iġibu formula minnem, jon kelletlu fuq il-websajt jew ċemplu fuq dan il-nuru għalik tarajnu na.

Għaliex imma?
Għax jekk jkun hemm black hole. Black hole?
Spjega li nagħna x'inhi dil-black hole għax ma nafx. Jekk ixib jimur ġo waħda qatt ħadd tiġi lura. U dil-black hole ġifi kum hole black. Eh, ma naqra color. Inti x'taħseb?
Mhux qiegħed ġo black hole u xek. Le, orrajt, għax kultant tinkwetani ftit. Taħsbu li aħna l-Maltin għandna mmorru fl-ispazju? Le.
Għaliex?
Aħna m'għandniex ħafna flus biex insibru hemm. Ġifi ġo spaceship, u mbagħad tmur fl-spaceship. Tixtieq tmur? Għaliex ma tixtieqx tmur? Għax ħafna għoli. Eh, għax ħafna għoli, u għandek tikka raġun, eħe, eh. min ħatiju fl-spaceship miegħek? Il-familja tiegħi għan ir-relaxjaw naqa. Jiġifieri żomm waħda, inti tmur fl-ispazju biex biex tirrileksja. Eżatt.
U norqod naqgħu waqt dantieru nagħmel bwebda. Jiġifieri fuq l-ispazju biex nagħlquha di, inti x'inhi l-konklużjoni tiegħek x'sens x'aħseb li jiġri? Inti lesta li tmur. Testa li tmur biex torqod naqa'. Eh, u eh, nista' nieħu l-space food.
U jekk anki intkom għandkom tfal bravi bħal daw li jafu jiddiskutu, ibaduna hawnhekk fuq WhatsApp u se jkun imislilhom. Eh, tfal bravi, inti ma nafek inti bravu. Għala. Taf għal xiex qiegħda din it-toqba taw? Eh, Titbul Harfords, mhux biex iddendlu.
Iwa, però għandha użu ieħor. Tħobb titkellem fuq it-toqob ħiltek? Toqob iwa. Għana rajndom ta' fux għal xiex edha din it-toqba. U għarax għala it-taġen ġibtu mi rabat u għan istaqsina għanis jek jafux għax jek ma jafux il-rabtin min ħajkun jaf. Meri għax xiex taħseb li edha t-toqba ta' taġen. Eh? Mux id-demġu.
Issa ħanajdilkom xaħġa li ħatibdilkom ħajjitkom. Zommem. Mela inti qed tħawwat, issa tista' tagħmel biha. Tagħmilha hekk, iżżomm u ma tqattax. Mela mhux pazzjati tiegħu ma żżomm. Hekk tqattar. Jiena. Tabba xi daħalna fi toqbada. U wara nara x'bin. Naturalment. Kien ħadi franka lek ġrid mal-mara di. Jien ma għandi ma sajjax jien. Minti vera, mbagħad hekk irbatli. Nikol biss jien, nikol dara ma jaqa' xejn. Ma jaqa' xejn, tajb.
Taħseb. Eddejja tajba, pro.
Taħseb sinjura jien.
Eddejja tajba ħafna. Vera nbidlilkom ħajjitkom. Iva.
Ara ta' kemm nagħmel ġid jien.
U dak kien xut tal-lum. Jien u jien. Sawa, ciao.
Ciao.